Demat deoc'h. Demat.
Setu petra c'hoari ganit. Niverenn miz du daou vil naontek. Me e tornoz. Gig e zigon.
Ha kroget vo gant ar c'heleier Ya.
Uh, neuze kregiñ a ran. Mat.
Uh, komz a rin diwar-benn ar bliskon daou vil naontek. Neuze d'an un d'ar c'hentañ ha d'an eil a viz du daou vil naontek eo bet daoust d'ar bliskod er Stadoù-Unanet evel bep bloaz pe zoken euh, bloaz zo omp euh, komzet diwar-benn ar bliskod daou vil triwec'h e petra c'hoari ganit. Eh, ya, Alar ma oa bet an istor gant ar c'hoari Diablo war e zoug aze. ya, setu.
Setu. Euh, mais un eus ar bloaz-mañ oa spécial un tamm abalamour d'un afer Un afer blitzchung. Neuze blitzchung a zo ur c'hoarier hearthstone eus Hong Kong. Ha difennet eo bet dezhañ kemer perzh er c'henstrivadegoù hearthstone e-pad c'hwec'h miz, peogwir en deus disklêriet ur gemennadenn evit euh, evit souten stourmerien Hong Kong e-pad ur c'hrogad. Ur c'hrogad a oa euh, a vareeun benn ar fin war Twitch. Ha skarzhet eo bet ivez ar ginigerien a oa oc'h ober war-dro ar c'hrogad peogwir benn ar fin n'eus ket graet netra o deus just kuzhet a-dreñv o skrammoù pa oa Blitzstrom oc'h ober e gemennadenn. setu neuze Blizzard 'neus dibabet skarzh anezhe e-pad ur pennad peogwir Er reolennoù zo arabat lavar traoù a lakfe diaes lodenn eus ar gumuniezh pe un dra bennak dalvez netra evel-se. Neuze setu neuze graet neus reuz-bras, moarvat ho peus klevet komz eus se memestra. Ha ba bev deus izelet ar pinijennoù, marse oa genre ur bloaz bremañ e c'hwec'h miz, pa un dra vez-se. met n'eus ket chanchet kalz tra e-keñver ali an dud ha bezo zoken tud er Stadoù-Unanet penaos dilennidi er Stadoù-Unanet o deus lakaet ur galv da vizart evit evit larded tennañ ar binijenn. Ha bezo tud all ivez a zo bet skarzhet tud all o doa neuze Lâret o zoutenn evidomp Kong, neuze ur gwall afer. Ha neuze evel-just ba se e oa just a-raok ar bliskol, neuze n'em c'houlennemp petra a vo graet, petra a c'hoarvezo. Neuze manifestadegoù a zo bet, tud a zo deuet gwisket e Winnie the Pooh ha traoù seurt-se, met n'eus ket bet ar reuz bras kement-se, finalement n'eus ket klevet. met digoret eo an abadenn gant unan eus renerien Blizzard, da'm soñj. Neus graet un digarezadenn met n'eo ket boa ket gwallonest, oa toull penn-da-benn 'meus kavet. Evidon o deus ket gwallonest goulennet digare. tout ar pezh o deus lâret e oa e c'houlenn digare evit bezañ bet re vuan barzh o diviz ha bezañ bet chomet mut a-benn ar fin pad re bell. Ar pezh ne oa ket tamm ebet ar pezh oa rebechet dezhe anat deoc'h. Ha n'o deus meneget morse meneget meneget eus Hearthstone, morse n'o deus meneget Blitzchung pe Hong Kong pe China. Setu neuze a-benn ar fin oa evidomp oa toull penn-da-benn, fin komzioù corporate quoi, vel ma vez klevet kalz. Petra soñjez te?
Nebeut a dra. Fin kavout rañ e Blizzard war an dachenn-se zo... Enfin n'eo ket direbech tamm ebet. Er c'hontrol, fañ evitomp eo deus dibabet an arc'hant hag bezañ deus tu ar galloudsinod kentoc'h eget Hong Kong kwa hag just a-walc'h o defe gallet ba souten ur gemenordenn pe lârat fañ implijiout o galloud evit diskouez saviad tud. Ur kudenn er gevredigezh hag all hag o deus dibabet pa oa pouezusoc'h kadorc'han quoi hag ar marc'had-sinod zo re vras. Ya ya ba ya ma 'nlefe ket graet se moarvat e vefen bet forbannet war ar marc'had-sinod pe y aurait c'hoarzhet se gant an NBA just a voir a zo bet difennet da skignañ war e China. Setu neuze me war ar seblant e be kendrec'het an arvesterien gant ar pezh zo bet lâret pe y auront Pas kaout a oar tout. Neuze, evit an afer-mañ, neuze goude int tremenet, euh, n'ez eus ket meneget ken e-pad ar BlizzCon. Ha neuze tri zant keleier zo bet dreist-holl, euh, gomzin ket eus ar peurrest, pe on va ket enustre. Mais an tri zra pennañ a oa neuze Diablo pevar, Neuze moarvat, evit respont eus warlene, deus farded un draig evit Diablo pevar, pe moarvat oa prientet dija, me aze uh, doa c'hoant uh, lakaat da gentañ evit uh, lavar e oa eus Diablo pevar. Uh, neuze ur, ur video kinnig brav-tre, uh, fin sebezus-tre, uh, gren mat, Lec'h ma vez gwelet Lilith o vezañ aspedet er bed gwirion ha tout fin. A oa graet mat evel m'eo boaz gant Blizzard. Bez' zo 'ba da nebeut videoioù gameplay, benn ar fin e heñvel a-walc'h ouzh Diablo tri met un tamm muioc'h 'barzh bed Diablo daou gant bedoù en diavaez ha tout. Piv eo Diablo tri e oa dreist-holl 'barzh ur c'hrypt bennak. Meneget o deus ivez e vefe enlinenn hepken evel un doare MMO. Neuze, da'm soñj, un tamm levezon Pass of Exile, ra berzh bras evit an hack and slash, er mare-mañ hag a zo ivez mod MMO. Neuze, deus hag-eñ vo digoust peget aze soñj ket din memestra, met setu, levezon 'neus bet moarvat. Dale a zo bet Overwatch daou, neuze o deus displeget un doare amsklaer-tre pezh oa, neuze e klaskin displegañ un doare sklaeroc'h peogwir int oa un doare baratin iskis. Neuze benn ar fin, pa vo lañset ar c'hoari Overwatch daou e vo hiziv ivez da c'hoari evit an holl c'hoarierien, zoken re Overwatch unan. Hag e vo ouzhpennet kartennoù nevez harozed, ur mod-c'hoari nevez anvet Push, un etrefas nevez hag ur weladenn rafek. neuze-se vo evit an holl benn a fin vo ket da baeañ evit gaout se. se n'eo ket bet displeget mat tamm ebet, pa d'ar BlizzCon, met goude o deus displeget gwelloc'h. Ar pezh a ouiomp vo heverk eus Overwatch daou hag e vo ret peadra moarvat evit kaout se a zo ur mod PvE neuze a-enep urzhiataerioù kwa, a-stroll a-enep urzhiataeroù hag a vo un tamm a-raoked keñver ar pezh a zo bet dija barzh Overwatch unan lec'h ma oa darvoudoù bihan met aze vo vo penn-da-benn enfin traoù da da zivlokañ tout barregezhioù dibar d'ar mod-se. ha setu evit ar pezh a ouiomp evit ar poent, mais euh, diouzh ar pezh m'eus komprenet vo ket embannet a-raok euh, miz du euh, daou vil ugent ez eo deus amzer ouzhpenn a traoù dija. Peger zo boa dija ur beta euh, pa d'ar bliskon hag euh, oa un tamm tout ar pezh o doa lâret neuze se dalv e imaint o pri un ti traoù all n'eus ket lâret c'hoazh. Setu evit Overwatch daou. Hag evit an dra divea, e bez un astenn nevez evit World of Warcraft hag a zo anvet Shadowlands. A ouier kere pezh vo berzh met bet vo un doare tour gant liveoù savet war ar prim, vel barzh Diablo ha bet vo ray tracing war a seblant. Breur ray tracing? Uh, ray tracing a zo uh, un teknik evit ma vefe bravoc'h ar c'hoarioù, bravoc'h ar, ar gouloù er c'hoarioù. Setu. Ha bez zo videoioù eus ray tracing war Minecraft a lak ar c'hoari da vezañ super brav petra vo se. Neuze e varv brav, enfin n'eo ket c'hoari bravañ ar bed, met moarvat en doa abaoe ar fin un doare truc evit lakaat ar c'hoarioù vil da vezañ brav benn ar fin. Ha setu a-bet volo ivez lodennoù war a seblant a vo diaesoc'h eget boaz evit ar gwir hardcore gamers marteze, n'ouzon ket. Setu fin ar BlizzCon. Ya, Ah ya, hag ivez, evit... evit, evit ar wech kentañ eo bet gounezet euh, Kipperbed Overwatch gant ar strolladdell hag estreget euh, krouer ar Su hag ar Stadoù Unanet hag a zo ar René Meta a zo da benn da trec'hout euh, krouer ar Su setu. Mat, ba me yez o vont da gomz diwar-benn un trec'h yeah. pugur uh, kampionadez newe Hearthstone ha noc'h zo bet ar c'hampionad a oa e-pad ar miskan. a zo ar sinaez Vilayan, penaos e vez lâret evel-se. ar plac'h kentañ eo da vezañ riet enfin d'ar kenüvel quoi Campianades Hearthstone. Ur sinaez d'ar Hearthstone. non, yeah, bah, éviter memestra. On a besoin de d'un doare irienne spontus.
non, non. Setu, bah me 'meus o vont da gomz diwar-benn trawal estreget ar bliskon, peger n'on ket dedennet kement-se. traoù Igo, n'oc'h aet an driwec'h a viz-here e bet diskariet e vefe ur c'hoari newe d'ar rummad Okami gant krouer ar c'hoari Okamiya. Setu, n'oc'h aet ao enno! a-hend-all, daou dra diwar-benn Pokémon, bihan-ha-bihan, a zo diwar-benn Pokémon Go. Penaos, aboue an hañv ec'h implij skipailh brudañ an arload Pokémon Go, rak anoio nann-binarel evit komz diwar-benn Blanche, a zo an dudenn a zo e penn ar skipailh mistik. setu n'oc'h ket e saozneg digare, 'm eus ket resiset peogwir evit poent er yezhoù all n'oc'h ket alamaneg, galleg, italianeg, spagnoleg ha portugaleg Brazil e vez troet an traoù 'vel ma vefe Blanche ar plac'h.

Ba dedennus eo gwelet tamm-ha-tamm tudennoù nann-binarel a gas ho kanan. Ben non, just a-walc'h.
Pegwir eo bon un dra orin.
Marteze just skipailh troidigezh e saozneg. E japaneg e benn a fin e c'hoarvez alies fiche tudennoù un tamm amsklaer Jean-Jalran e er manga Hunter x Hunter lec'h zo un dudenn a
marteze n'eo ket ret an doare da Da jeneri an dud
n'eus ket ar gudenn-se, marteze n'ouzon ket. Ne gomzan ket japaneg. Ma zo unan ac'hanoc'h a gomz japaneg. Ba benn ar fin e kentoc'h dre implij gerio a zo te wel barzh your name d'ar mareso ur prantad lec'h pa mañ ar plac'h e korf ar pod e implij ur ger hag e vignoned oc'h e. Peogwir ur ger vez impliet kentoc'h gant merc'hed. D'am soñj, an diforc'h a zo kentoc'h e-se e japaneg quoi, zo liveo, yezh hag implij gerioù. Ok.
Oc'h da...
Ya, ret vo din klask. Met n'on ket da glask trawalc'h digare. N'out ket ur gazetennerez. Hag a-hendall ne vo mouezh ebet c'hoazh er c'hoari Pokémon a zeu, n'oc'h Sword hag Shield a zo ton-mez ar zu a zeu.

Me gure barzh ar c'hoarioù japanat n'eo ket c'hoazh an norm. Hag ne vo ket c'hoazh e-barzh Pokémon Shield hag Pokémon Sword. N'hor c'hell ret ebet gant ar skipailh e oa ba da gentañ tout un istor treiñ hag ba pegen koustus eo prientiñ an holl enrolladennoù en koulz peogwir ar c'hoari a deu e-maez pep lec'h er bed eo memes koulz.

Hag a oa ivez e fell da skipailh ar c'hoari benn-fin laoskel pep c'hoarier d'ober e soñj war an tudennoù hag evite kad ur vouezh a zo ul levezon war an doare da... Ya, ya. Bout un tamm un digarez. Ya, d'am soñj un digarez evit an afer ar c'hoant. Mais gwir eo, benn-fin reiñ ur vouezh d'un dudenn a roie ur sell war an dudenn-se. Setu, mm. kavout ren dedennus. Menegiñ-se. Setu evit ar c'heleier. Ah ya, un dra spontus ivez barzh Pokémon e vo ket... euh, ur bern Pokémon e vo ket ivez. Ouais, moites.
Ne vo ket da penaos an aer aze euh, penaos on dit. Non, an aer euh, mouk. E saozneg e Ikens, mais galleg e genre euh, abrop, non Abok. Abo. an arvest-se, unan anezho, a vo ket genre Kerapus kennebeut. Ah, ya. N'eus ur bern Pokémon eus uh, ar remziad kentañ vo ket neus an dud zo un tamm fuloret. Ha perak Sur, euh, euh, bah, Ben Daffin et, et euh, pell o doa embannet se n'eus ket ar peus anvet National Dex. Mhm. Hag a zo 'benn ar fin barzh pep c'hoari Pokémon. Ba'n ar fin oa ket deuet tapout an holl Pokémoned. Ma poa tapet-ne euh, barzh ur c'hoari a-raok hag enrollet-ne war internet oa tu dit atapout-ne hag a zo divizet paouez ober-se. Ma vat evit en abeg arc'hant pegwir ofe bet ret dezhe ad, euh, ad sevel ar Pokémoned gant ar grafegounezed yeah, benn a fin. Ma, yeah. Uh, mais ben, vers euh, un univers 3DS a ze penaos anvet. Pe un univers Switch. Let's go.
Ya, pe war euh, ya war Let's Go pe war hini war 3DS. Hexagway Ya, setu, on doa graet an National Dex, mais ben fin oa deux divisateurs ar Mm. Pokémon nevez. Ma zo diviset, mais fait ket nous en doute dipitet. Ok.
Dreist-holl, bah, bezo tud a oa ABGD calz, ur Pokémon récit Yeah, sous yeah, yeah, RMZ bah, juste. Kenta, ne Yeah, yeah. font ket et kavout, enfin, bezo ur podcaster, a chilawan a zo fan eus euh, bah, Abo hag euh, a zo fuloret. Yeah.
Bah Zerwac'h on o tro da gomz diwar-benn ar Pokémon-se en-dro. Ya, ya, ya, bez zo trabalh ivez, mais marteze zo Ja. gortoz. Ya, setu achu Euh, gant ar setu c'hleier. d'ar c'heleer, ya. Demdei et Ya, euh, vit da c'hoarioù, an peus kregiñ, pe tu din ober unan dira da c'hoari. Pe ur memes daou c'hoari neuze. Greomp wese. Neuze echuet meus da c'hoari gant Nier Automata, on a komzet diwar-benn se ar wechall. Eus Nier Automata a zo ur c'hoari japanat da demez e daou vil seitek war PS5, Xbox One ha Windows. Diorroet eo gant Platinum Games, dasparzhet gant Square Enix ha savet eo gant Yoko Taro hag a zo ur game designer anavezet mat e Japan peogwir a war-dro ar stirad Dragon Guard. Neuze Nier a zo ur spin-off eus ar stirad-se. Brudet eo ivez peogwir e pourmen gant ur penn iskis. Ur penn, ya, zo e verkez Drakengard, un hir. N'oc'h ket den da voir penaos eo. Ah ya, ok. Fin damdouz zo tu da voir penaos eo, mais...
Bepred ma gant ar penn iskis. Bah, me meus pas meus gwelet nezañ barzh au komz, oa ah, bepred gant ar penn, quoi. Ok.
N'oc'h ket me gav se fentus. Marse vil kenañ. Marteze.
Bref, ni automata zo heuliad ar c'hoari kentañ zo Nier. Euh, a oa anvet Nier e Europa, mais Japan oa anvet Nier Repli... Ba oa daou c'hoari, ba oa Nier Replicant ha Nier Gestalt, a oa daou c'hoari heñvel, ba un danvell ar Pokémon, euh, am eus daou c'hoari Ok, am eus ya. mare ha traoùigoù chanch. Mais oa nemet Nier Replicant, da'm soñj, a oa deut e-maez e, e Europa. Eus aze eo ur c'hoari disheñvel penn-da-benn, hag ouzhpenn enfin oa ket diroet gant Platinum Games ar re gentañ mais ar gameplay oa oa bet ba oa barnet un tamm vel torpenn eus a zeu deus kemeret unan ur studio a oa Robert emgannoù ha tout ha gallout a rec'h c'hoari gant Nier Automata hep bezañ bet c'hoariet gant an Nier kentañ erru zamant a-walc'h peger eo just a-walc'h un tamm pounner ar gameplay hag erru kozh a-walc'h ar c'hoari bremañ n'ouzon ket m'eo gwerzhet c'hoazh war letrinoù modern Ur c'hoari PS2 oa pe petra oa? Da soñj ma PS2 ia. Mm. Hag Xbox. Setu. Neuze, c'hoariet vez euh, un android anvet Tubi, euh, heuliet gant e gompaer euh, Nine-Nesse, hag a rank en em gannañ war an douar, benn a fin, evit distruj an holl vekanikoù a zo staliet du-se. Euh, ar mekanikoù a zo bet kaset gant an alien, evit lac'hañ an dud hag an dud a zo aet da da guzhat war al loar hag o deus savet Android evit ma dagfenn ar mekanikoù evit distreiñ war an douar goude.
Setu.
Bon, en distaget en doare gwelloc'h er c'hoari, hein. n'eo ket ken luziet se, zo ken evit ur c'hoari japanat. Euh, mais setu euh, un, un istor diazé E-keñver gameplay ur beat'em all neuze evel ma oar ober Platinum Games gant lodennoù RPG tu zo prenañ armoù nevez benn ar fin e vezomp sigouret gant un doare droid bihan a zegouezh da dennañ a bell neuze ur doare un TPS ivez un tamm. Unan eus perzhioù bras ar c'hoari a zo e lieseurted e-keñver gameplay evel an hir kentañ. Baouez ket da cheñch neuze etre bizem-holl ebet digor se zo al lodenn pennañ, met a-wechoù e cheñch bennafi ar c'hamera evit mont war ar c'hoste, neuze teu da vezañ un doare c'hoari savenn, pe a-wechoù ez a a-us neuze teu da vezañ ur c'hoari top-down shooter, hag a-wechoù ez ez barzh Ul lestr-nij neuze teu da vezañ ur choud zamub, neuze a-benn-ar-fin e liesseurt-tre hag an holl lodennoù zo graet-mat hag dreist-holl a zo aes-tre da vestroniañ pa tremen eus ul lodenn d'egile. Enfin, me 'm eus bet kudenn ebet hag se zo plijus quoi, a zegas kalz a liesseurted er gameplay. Perzh brasañ ar c'hoari eo an istor, an tudennoù, ar sujedoù meneget hag an doare da zezreveliñ an istor a zo dic'hortoz a-walc'h. Ha ne zellan ket lavaret hep spoilliñ, met benn ar fin e vez kaoz eus sujedoù 'vezont kement eget alies er c'hoarioù video. dreist-holl ket un doare ken don, evel da skouer petra lak ac'hanomp da vezañ tud, ha beus ur preder bras ivez war relijion. Pezh n'eus lakaet ac'hanomp diaes eo an doare da ginnig ha da zisplegañ penaos ec'h a en-dro an adc'hoariedennoù. Pag a fin me zo aet da c'hoari am boa klevet komz oa filmoù disheñvel quoi, dibennoù disheñvel. Neuze ba barzh ma fenn pa zo traoù sur se genre ret adober ar c'hoari ar memes doare ha cheñch ba daou predri dra evit kaout ur film disheñvel met n'eo ket tamm ebet se barzh Nier Automata. soñj kainef ur spoiler lâret se peogwir me gav enfin gaout a ran droch kinnigo se benn ar fin eo just ba pa peus ur fin e red dit kenderc'hel gant ar c'hoari ha n'eo ket ur gwir fin hag ar gwir fin e peus pa peus bet tout ar finoù benn ar fin se zo 'm eus kavet un tamm iskis 'vel ne ret da ginnig hag neus lakaet ac'hanon un tamm diaes Mais setu. Enfin, comprendre ket perak e bet disclarit oa finou padal n'eo ket. Ha meus ket kavet oa, oa un interest da ginnig se vel finou disheñvel. Mais mod all eo on bet plutet kalz gant ar c'hoari, marteze on bet un tamm re hyped gant ar pezh m'oa klevet diver-benn a-raok meus ket kavet oa ken euh, un dispac'h keñver c'hoari video, mais meus klevet plijustre memestra, ha lodennoù zo oa sebezus-tre pe fromus-tre. Neuze a c'hoari ar c'halian a plij deoc'h ar beat-zemol hag ar c'hoarioù gant un istor kreñv. Setu evit ar re ne ne blij ket dezhe an doare-c'hoari met deus c'hoant c'hoari memestra evit an istor zo ur mod estre lec'h ma an dudenn a tag e-unan a-zaebioù an traoù e-unan, enfin ar c'hoari ha c'hoari e-unan benn ar fin evit an emgannioù neuze. Setu evit an dud ne fell ket d'em ganañ war ar c'hoari ma fell dezhe kaout an istor ivez. Setu evit Nier Automata. Me zo vont da gomziñ war-benn The Legend of Zelda Link's Awakening war Switch, aboe an ugent a viz Gwengolo, noc'he. Diwaroet eo bet ar remake gant Nintendo EPD hag Grezo Oc'h n'ouzon ket petra eo Nintendo EPD, met hiroc'h eo un isrann eus Nintendo marteze a ra war-dro just a-walc'h remake ha tout. N'oc'h eo The Legend of Zelda, Link's Awakening a oa peware c'hoari a rummad war Game Boy e mil nav c'hant trezek ha pevar-ugent. Goude Link to the Past neuze. Ya, ya. Pas censé des... heuliad euh, Ya, ok. Leogist of the Past. Ok.
N'oc'h ket c'hwec'h la warn-ugent war-lerc'h, setu ur remake war Switch. Euh, an his- n'eus cheñchet netra d'an istor hag euh, nebeut d'an doare d'ar c'hoari. Met an eus, an an hini a zo cheñchet ar muiañ, pugur eo un doare euh, euh, 3D euh, revel de stop motion moutik un tamm. Ya, Fin vel an un doare, dizaine, euh, vel- un doare maketenn, quoi. Ya, setu, euh, c'hoariello un damm, Ya, enfin, tu sais, motik-tre. Noc'h eo an tu-se a zo brav, enfin, brav-tre an isor, evit euh, an tu-se. Euh, kre- kregiñ ra ar c'hoari gant link o c'hober Peñse war enezenn Kokolint, n'oc'h ket goude darvoudoù Link to the Past. Ha memes Link, ni Ya. Ah, ya. Marine hag he zad Tarkin a gav ar paotr war an draezhenn. Hag evit gallout kuitaat an enezenn e ranko Link kavout seizh benveg sonerezh, ha zont un ton da zihuniñ, ben, oc'h n'ouzont ket penaos treiñ, Ar wingfish a zo anvet poson-rev e galleg, oc'h e peskañ-avel ya, peskañ-avel a zo evit poent 'barzh ur pezh u a zo e beg ur mene war an enez-se. Pep benveg a vez kavet en un tourell bennak, ar gir hon eus dibabet treiñ evit donjon. Gant e pep tourell 'vez kavet un arm pe un objed nevez bewech da zont a-benn d'ober traoù traoù nevez ha da dalañ ouzh enebourien an tourell-se. Efedus eo bepred ar c'hoari, ur c'hoari everkaet ar rummad Zelda peogwir n'emañ na Zelda na Ganondorf na Ganondorf nag ar c'hleze emojennel e-barzh, n'oc'h ket ur gwir ur Zelda met hep rekipe ar Zelda. Hag ouzhpenn zo
traoù eus Nintendo all a zo er c'hoari ivez, beus ur banne daveoù da c'hoari Nintendo. Plant Piranha. Ze an hini meta d'ober ze ivez. Ya, gwir eo. Fin goude, ar c'hoari zo enval eus Zelda, enfin, beus un donjon ha tout, enfin, un ur stumm et envel ar gameplay eus ar Zelda all eget m'eo genre Breath of the Wild pe

Un nebeud eus pennadennoù a zo evit ar Switch. N'oc'h a-unan dionte a zo un ostilh da grouiñ tourelloù a c'haller treuzkas dre an Amiibo da eskemm gant mignoned. Anzav 'rañ. Non, n'em eus ket aset. Alors c'est bon, n'eo ket dispar.
Ba ya, se 'm eus kredet Bah, steul, enfin, kompren. gallout e vefe ober un dra bennak. Nous a déjà fait muioc'h tud abersonet là, puis on va voir seblant n'eus ket tu nemez dibab seul you. Mhm. Hag ouzhpenn n'eus ket, n'eus ket Ket treuzkas war internet. Ya, Setu fait bet d'ober ur doare Zelda Maker. ya, setu.
Fait bet fentusoc'h.
Ya, n'oc'h n'ouzon ket hag e oa un abeg vit. Gwerzhañ Amiibo Zelda. Peurdreisel na en-dro nemet gant Amiibo Zelda, ket Ja. gant an Amiibo all. Euh, pe, enfin, gomprenan ket mat ya an dibab-se euh, pas gallout ober dre ar rouedad, iskiz. Mm. Hag e penn gentañ ar c'hoari e c'haller dibab etre ur mod klasel hag ur mod haroz. Hor c'hae a zo diaesoc'h gant ba nebeutoc'h a galonoù vez kavet barzh ar plant hag an enebourien a zo ha pa dorgont benn ar fin e ra poan e ra kalz muioc'h a boan da link. Ya, un doare...
Ur mod diaes ar sonj ya chamancho bien all a zo met n'int ket a-bouez au final diwar-benn ar c'hoari Ya, genre un urzhall bennak zo un dra bennak disheñvel pe... Non, zo enfin n'eo ket se zoken met traoù kentoc'h te war ar c'hoari UFO Catcher a zo un tammig startoc'h enfin tro bossu enfin et a zo a oa dija er c'hoari diaze mais zo bet adlabouret un tamm quoi Setu, n'oc'h eme ma james c'hoar, ma james achuet digare euh, Link's Awakening, daoust Oc'h dimp bezañ Game Boy Color?
non, Game Boy. Boy.
Ok. Euh, bah, ya, da'm soñj, non, n'ouzon ket e peseurt urs 'm eus c'hoariet, mais sur oc'h e c'hoarien da Link's Awakening tamm pe damm. Pa c'hoarien da Ocarina of Time, d'ur war-c'horn am eus mare tamm-pe-damm, da'm soñjo e deroù ar skolaj. M eus james achuet da c'hoari, setu vez achuet 'm eus evit ar wech gentañ.
Brav! Emañ c'hoari un tamm war Game Boy Color neuze 'oa Link's Awakening DX. Ya!
Mat ?
Bez' e vont da gomz diwrabad un eil c'hoari neuze, hag a zo anvet Katana Zero, hag a zo ur c'hoari deuet e-maez e daou vil naontek war Windows, Mac ha Nintendo Switch, diorroet gant ar studio ASCIIsoft hag embannet gant Devolver Digital. Ur c'hoari Diane Retry on ivez, heñvel a-walc'h ouzh ar c'hoari Hotline Miami, met aze en diforc'h eus Hotline Miami eo gwelet a-gaoz-te. gant ur sell a-gostez kwa. Pal ar c'hoari a zo dont a-benn da vont e-pad un hollad a liveoù en ur lac'hañ an holl enebourien el live. Hag evit se hon eus Hatana hag ar varregezh da lakaat an amzer da vont gousadikoc'h evit gellout rakjediñ benn-ha-fin ar pezh a fell deomp ober. An istor a zo ul lodenn bouezus ivez evel Hotline Miami, un tamm psikedelek hag iskis a-walc'h da vereoù zo, met plijus-tre memestra. Da heuliañ, gant ur bern twist e pep lec'h hag ur fin zo ur c'hliffhanger neuze moarvat e vo un eil c'hoari, spi 'm eus 'vo unan, peogwir da'm soñj eo bet gwerzhet mat ar c'hoari kentañ. Neuze me 'm eus kavet plijus, ha kavet 'm eus mat an hevelep santadou e Gotland Miami. A-benn ar fin int deuet a-benn da ober ur c'hoari gant ar memes ba ar memes santadou met gant trawalc'h a diforc'hioù evit ma vefe nevez ha dedennus ha disheñvel. Neuze me gav o deus graet un taol brav evit se. Ha neuze e vezer bepred oc'h adkregiñ kalzik a liveoù met a-drugarez d'ar gameplay bar fonnus a resis kenañ ha d'ar sonerezh synthwave euh, leun a energiezh e tremen mat hag e, e plus juste da c'hoari. Setu. Setu achu gant ar c'hoarioù? Ya, ya, ya. achu gant ar c'hoarioù. Ne vo ket c'hoariet ken. P'har rit biken. Emaomp-ez? Non. Mais
pa refomp N'ouzon ket.
achu gant par ar c'hoari ganit. Yeah. C'hoanteus komzi war-benn treval? Non. Bon, ba me zo da gomzi war-benn treval. Ok. Après. Me zo da- da gomzi war-benn Proxima, a zo ur film, 'm eus gwelet en Utopial. E Naoned noc'he, hag a oa diskouezet a-raok na vije skignet er sinema, met eus spi 'm eus 'vo skignet er sinema. ur film gall eo sevenet gant Alice Winaucourt. Ur film eo a gont istor un astraerez o vont er spaz evit ar wech kentañ. Ur film gwir heñvel penn-da-benn, fin ha dremen e daou vil naontek pe E daou vil triwec'h en Europa, añfin setu n'eus netra faltazi d'ar film. N'eo ket un istor gwir. Non, n'eo ket un...
Non, an tudennoù n'int ket gwir estreget Tom ha Pesquet. mais mod all tout an traoù all a zo e gwirheñvel. ben a fin darn vrasañ ar film a vo gwelet penaos e prient a-raok mont er spas. Oc'h eo ar poelladennoù an dibabo evit enfin n'ouzon ket a bep seurt traoù an dilhad petra vo kaset fin traoù n'ijenner ket pa ouier ket penaos treiñ en-dro hag dreist hag fin penn abeg ar film a zo ivez darempred ar plac'h gant he merc'h hag a vo dilezet gant he mamm en e stumm. E-pad da'm soñj e-pad ur bloaz ar raktres, setu vrai deiz bevañ ganezhañ e-pad ur bloaz hep gwelet mamm ken. Ha setu hag ivez sell ar gevredigezh war an dra-se peogwir ba tout an dud a ra ya met piv raio war-dro da verc'h, ba an penaos 'ra. Enfin ar familhoù all, ar Mm. ar baotred straer a zo o tordoù a laosk ivez o pugale euh, Ya. er gêr ha tout-se. Nac'h eo ivez ur sell war euh, bah ya ar gevredigezh euh, penaos eo digemeret penn-ha-fin e tibabfe ur vamm lakaat he c'hoantoù hag he huñvreoù euh, a-raok marteze he buhez familh quoi. Setu neuze 'm eus kavet ouzhpenn gwelet traoù dedennus diwar-benn ba prientiñ ur raktres evit mont er spazh a-vicher quoi e oa ivez ur preder dedennus diwar-benn ben ya ur vaouez hag ur vamm a get darempred gant gant he bugel. Setu ur film fromus hag a-bouez me gav e oa aet dedennus evit an tu tro-dro d'an astraerezh ha tout. Lodenn 'm eus kavet dedennus-tre a oa aet diwar-benn ar yezhoù peogwir n'oc'h an dudenn da bloñj anvet Sarah me 'm eus keloñs. Ha labour e Geneva. Hag dreist-holl en alamaneg. Imer a zo hag o jeu gallek hag alamaneg peogwir ar verc'h a zo en alaman. A-benn ar fin zo kalz lodennoù deus ar film a zo e rusianeg peogwir e labouront war un dachenn rusian a-raok mont er spas. Bez' zo tudennoù amerikan ivez, oc'h egojañ en saozneg. Fin bez' zo a bep seurt yezh zo er film. Pezh a ro ivez da'm soñj ur sell gwirheñvel war ar bed vel-mañ kwa, tout an dud na gaozeont ket saozneg pe na kaozeont saozneg evit darempred zo zo ne implijfont ket ar yezh-se hag all kwa. Setu oc'h meus kavet dedennus. Ha mod all e c'hallan ivez komz buan-ha-buan diwar-benn ur romant. 'Meus lennet, anvet Aristotle and Dante Discovers the Secrets of the Universe, a zo ur romant oc'h evit ar grennarded met fin traoù young adult, skrivet gant Benjamin Hallyray Science, n'ouzon ket resis penaos e vez distaget. A-benn ar fin a zo istor daou baotr kwa, n'oc'h arri hag Dante. o chom e El Paso, daou grennard. Hag a ra anaoudegezh oc'h eo un istor mignoniezh ha karante hag ivez un istor diwar-benn benn-ar-fin an identelezh peogwir eo an daou bod a zo e familhoù mexikan pe a orin mexikan. Hag ne nomzantont ket e-nouez gant al lodenn-se deus o identelezh benn e fin. N'int ket mec'hikan a-walc'h pe... setu n'oc'h ket bet zo tout ul lodenn deus ar romant tro-dro da se. Penaos bevañ gant un doare hêrezh sevenadurel pa n'out ket er vro orin ken ha tout. Peseurt dazont a felle d'ar gerent vicher gant ar vugale ha tout? Re-se oa oa dedennus. Hag an darempred gant familh ar familhoù a zo brav ivez. Bez' zo ya dreist-holl darempred arri gant e dad. Hag a-benn ar fin an tad a zo bet e brezel Vietnam hag a boent ouzh poan o komz gant an dud all tro-dro dezhañ. Setu ur sort pouez a c'hall bezañ war penaos etre paot- en darempredoù etre paotred ha na deuont ket a-benn da gomz 'benn ar fin deus deus from traoù dichein da lâret kwa kounnar pe pe tristidigezh pe tout se. Oc'h aze 'oa yer sell diwar-benn ar. Petra eo bezañ ur gwaz pe ur paotr hag a oa... me gav ral a-walc'h penn ar fin gwelet e-barzh ur romant evit ar grennarded. Ha setu ur romant 'neus plijet din. Ok, n'eus liamm ebet gant Aristote, la Dante, ar vuhez gwirion? Geo, met re dedenn ar romant. Sapre kevrin.
Ya, unan deus sekrejoù an hollved. Ok.
Bah, bah, vous êtes vraiment neuze Ouais. Bah, euh, yo, bah, kenavo, kener mizoton.
Ya, kenavo